tingatozorora pano then tosimudzira rwendo rwedu kuenda kwetiri kuenda
hallo ah guru waguru dzingai

Ndiro.
Harisi kuvava mazuva. Rotengwa.
Aiwa, aikona kurova hure yekupedza. Wakuitei? Kuteerera.
Mm. Zvichifamba neropa. Inzwa ka. Zvikuitira padhuze. Dzimwe dzenyaya ka. Ngadzive dzedu tiri vaviri. Iyo chiri chana chitoko, inda akadhara ka. kasiri kadhara kechidhara kai kaninokuta chidhara eh, kadhara ka hatongoti mfesi jaya ndine zvakawanda zvandogona kukubatsira mfana dzimwe dzenyaya ngadzisabude dzichiinda muwanhu gospi makuwa
iwe mdhara iwewe ka inini ndinokanditarisa unoita munani makuwa unoita munani unotaura nevanhu handikuzivi izvi zvaka ko inini dai ndaitaura nyaya dzenzi ndinganiko dzandoziva dai ndakazadza zadza information mese munharaunda umu ndosaka kwauri kuona ndikuita kakukutemba kudai eh. zvese temba kana mari yausandipa eh, iya ndoona kutokutopera imwe ndosaka ndichiti temba ineni mda aiwa hapana chakaita eh. Tive timbokwana. Ah, ndara.
Makungopedza hapasi. Tongoenda katonotsvaga.
Ande zvekwa mai mutsago izvi. Eh, eh. Kuuya kana chikwere chavanondipa.
Ave empty ka mapedza mandipedzera. Ndichadii? Mbona nyaya iri pano? Mm. Tozindoteekwa so. Nani?
Muteekwa nani komdala?
rihe rihe rihe vakomana yawe makadiko vakomana mushe muri seiko zvenyu ehe ha ndinofara ini vakomana ha ndiri kuda kumboenda kunhingi kudunhu rekwamajombo uku ehe hanzi madhongi angu akarasikira ikoko saka vandifonera vakati uye mutore madhongi enyu tina ukusango iri uri kutizera vajorosi aiwa handiri kupoterera handisi kupinda nemunhanzvaumo ndikupoterera ndakadai ndozonosvika ah, uko ah, kupoterera ikoko pamwe matonge enyu arimo mubenyanzva ii aiwa hanzi ariko kwamajombo uko andiona manje wofamba musha wako mani toonana
dzokera tose kuvhileji kwatiri kubhoka Ah, musango musapinda. Handisi kupinda ndati ndiri kuenda kwamajombo kana. Eh, Kuri kundityira here? Ah, musaende. Ah, dai waindityira uchibira vanhu zvaunoita here? Musaende. Ah, fokoro.
Kana kasona ita.
Mfana wangu ka. Mawana. Pada kuti titsvage musayi. Uri kuona zvara kuda ukai. Toda titsvage muriwo kuti tidii. Oh, tinoda kudyisa. Kudyisa.
Hmm. Hmm, but mama wira kuita tariro panapo adodyiwa ada kutodyiwa cheko tariro uri kuti kudiko mfani uri kunyatsa kuti kudiko nyaya yetariro yakwana papi tiri kuti tikuda kutsvaga usawi imi mkoo tiri mune kamwirowero kakuita panapo ah, ushawa komana imi ndopanekanekamunokamunokafanira kungodyiwaka Nyama. Ndoko ndoko munhu anofana todyo. Atakana kukama naye ko. Takatowira tsika mutwande dzauda kuhorirwa chete. Ha iwe upane wanzo. Upane wo. Upane wo. Au au au au au. Chii chinesa kuitika pauri naye mfaneni? Unogara uchingondipikisa so uchinikila chii chakadaro nemfaneni? ndiri kutaura kuti handi mutotsvaga tinodya muriwo upi manheru kwete zvekudya musikana unodya here wakambodya munhu iwe Ah, but mko so that's the more pesa ndodyiwa. Ah.
Asi pana undishuriri. Mimi nangu andina dambudziko na Ruramai. Asi vamwe vangu ndo vanongomusarudza sarudza.
Hmm. Ah, unenge ukungotiwo nemuchingofa ngongoonanawo sevana vemunhu hwani. Mungori vana vemunhu hwani wani. Mna ndombomuvengeni kasi chinondibhowa vanhu vanotamba nawo vanhu avo vanotamba nawo ndandiwirirani nawo saka handitombomusarudzi ane tuvasikana twaanotamba natwo kuti ini handimusarudzi kasi vasikana vaanotamba nawo ini hapana pandingazotaure naye ane vasikana ipapo
oh. asi nguva yangu zhinji ruramaipa ndomuona anenge angori ega nguva nguva nguva zhinji dzandomuona nguva pamwe pacho ndinde nditombori naye ndichimbotaurawo naye ndichingo ndichimbomuti eh, unoziva wani ndauka ndadambudziko naye sure handina kana problem naye asi ndichaedza zvawataura ndazvinzwa ndichaedza kutaura naye kuti tirambe tichigadzira ukama kasi dambudziko handina naye aiwa haipa kupagadzirisei
unongoudzawo madzikoma ako kuti ha mutiro watiri kuita urura mai hausiriwo mungomuitawo semoyi musabve maita kuti vanhu nharaunda yese izive ionere kuti haasi mumoyi haasi mwana wababa wenyu
zvawataura ndazvinzwa ndichaedza kutaura navo zvawataura ndatozvinzwa ndichaedza kutaura navo saka ikuita sei komunharaunda ndatombonoona hangu shamwari yangu yepazasamu ndikabva ikoko ndichitsvaga tsvaga tuhuni ndodzoka ndoisa mvura yamama yekugeza iwe iwe ye uku iwe uzive musikana wandotamba naye here oh, babai rega ndienda umbononarura mai ariko kumba e ariko aiwa orit rega ndiende ndimbonomuona zvangu orai Sharp. wakasiya kube ini ndichikubakuya uchiri kuba uyenchiri kuba but zvanani uchagadzirwa ukanyatsotatadza kutaura zvakanaka ukutaurirai

iwe kuba zvese nekunyepa naye hmm? kuba zvese nekunyepa ah. wakaonei muchifira vanhu om eh.
mbiri yacho ndakainzwa so handina kana eh, wandakaonaindotoiziva but kamndapaka makakuenda kada tsvaga mushonga wakada kuchera mira tione mushonga weyo kanorapa
zvinogona kudaro kana kuti kanotoroya kana kuti katumwa nagodobori ah, ndakambozoti kanoroya kanenge mushonga kuroya kuti kudaro here sauri Chii zvinokapa zvivindi zvekupinda musango sango renyanzva iri mbiri yaro ndakainzwa kare kare hauzive mbiri yaro sango iri mbiri yeyi iwe mbiri yako ndoyekuba iwe mbiri yesango yakutauri vakatsakatikira mu hauna kumbonzwa nezvazvo ah, iwewe so handei
handitutauri but kamudhara kakamakapinda uno

Dai baba wadzoka zvavo. ndakasara navo hapana kana anondida kana umwe chete zvake kuti madhongi vakamawana ikoko unodemba vakakusiya chokwadi Today amai vangu nababa vari varipo ndifunga kuti zvaimbodai ini ameno mwari
Ah, ona mdara eh. eh, inini ndine nyaya yandaa kuzokudza so nyaya yandaa kudza iyi ka eh, ndoda kuti mundibatsirewo semunhu inini ndine secret dzenyu ndine nyaya yandaa kuzokudza asi inyaya yongoti izvezvi ndadii ndikumhanya pano pandikumhanyira pamusoro ini usandityira ndakarwa nepapure gwaini ana zvandoti andina wandoudza uri kuona gospiro muraini mono mose ndinaro apa watokamboza nditora chinhu
unomhanyire pizvi
aiwa ndokuudza apa ndiri kumhanya mudhara Zvecho haagurwa pano. Chii chauda kunyanya kumhanyira chekuti ungakona kungondudza ko zvombopedza nguva. Pane uyu ando anosangana navo. Pane vanhu ando anosangana navo apa ka. Sandaka tatadza sangana vese zvimanje ndienda nyuka. Pakakosha kudarika ini.
Ayewa pakakosha kudarika ini. Panya iyi makakosha mdara. Ndati mundibetsere semdara wangu. Kavara kavara. Ayewa mdara ini.
Dzingai.
Ayi ndokubatai mdara. Newe dzingi. Regai ndimhanye.
Wotoinda.
Uh, uyu mfana anoda kundiomesera zvinhu zvangu asi mai vaiveka uh, ah, zvitori nani kuti ndirambe ndichitongova tsoma chiri kuti vandide nditongoramba ndakatongojanya ndichivapima kuti vandide nekuti vakangondida chete inyazi ndambonzwa mukadzi akataura kuti akapfimbwa akada ndokutongofa kunenge kwaita nyaya yacho ini ndokupona kwangu nayo dzingai nyaya yeiko yo dzingai remember une mari yangu dzingai dzingai ka simpano dzingai ingava nyaya iyi asi mfana uyu akazivikanwa masikirisa kona vana vadoko zvokwadi ah, ah, ok hazvitori nani ndichongoramba ndakatsoma mai vaye kuti vandide ninheyekuti a ah.

Ndati huya titambe. Ndati huya titambe. Hey! Ah, vakomana ka. Ende musango rino renhanzva mune mumvuri unotonhorera. Yai, kamvurira. Ndofunga madhongi angu ndomaakapinda namomo. Tarawo nesora racho kutsvukira. Vakomana ka. Ha, regai ndimbozorora zvangu pano. Yowe. Ehe. Ah. Ah, ya. Vagona vakomana vekwamajombo ava. Ndava madhonga aya taimana vaifondoka musana nekurima. Hmm. Vakomana. Ayaya.
iwochinda iwewe ah. eh, ndombosara naro pane nyaya dziri dzechikuru dzada kutaura tabuda muchiti ndikuenda kunotsvaga tsure tadzoka tisina orainzwireiwo tsitsika